unoziva kuti kana munhu akabvunza kuti unosegeika ndogona kupindura asi yanibvise mask but vandokupindura ndogona kuza kufadza sei muchizvinetsa aiona muno musouth africa izvi ndotori muofisi pachiya chiya ina mastaff ndotori muofisi asi ndakauya muno ndisina pemiti muno ndakauya muno pasara munhu anditi kune pemiti kana kuti kune chii nhasi ndonetseka nepemiti kunosaina pemiti ivo pano ukatosvika pano pabasa vanditi unotondidaidza ukandiwana ukandidza toda ofisi yanhingi vakakuto kutaridza kuti ndapa ofisi iri kuzasi asi ofisi yacho iya handida pemiti siyanai navo vari kutoita noise yemapemiti yemapemiti siyanai navo kavakadaro vatauri nezvemapemiti avo kutowana basa kutopa manewspaper madaily sun thestars chichimaningirikiri ese ari kutowana news dzekunyora dzekutotaura because iwo ukatotemwa musoro uchiti pemiti pemiti pemiti iyo zuva raukana apply pemiti yako kuhomafesi yekuzimbabwe baba ukana apply passport waka apply pemiti Permit waka apply kupi? Yakatanga kupi permit? 2010 ku Springs kuchiya zvima permit vachipa vanhu zvima permit vakapa nezvima aslam vachingodei iko zvinhu zvangu wako zvima permit zvefake maaslam efake takutoshanda mumakava tatogara so takada turi kaguma pamusoro perimwe rakada muofisi iwe uri kuita zvekuchemera permit siyana nepermit dzako rega zvakadaro hatina kwatinoinda Xenophobia yakauya ikangotisiya. Pakauya xenophobia muno. Takamborohwa ndiye ndi wakambonoona ndirohwa. Izvi tara ndakatotsukira ndatogena ndatova ne complexion iri bho. Xenophobia irimo. Pakauya chi xenophobia pakauya chinhu pachava inonzi xenophobia ndoyo kupedzisira. Corona ichiuya futi vachitivharira mudzimba. Pane muforeni akambofa necorona. Vakauya vakapana dzimari dzavo vachiti eh wese musouth african wese mayouth ese vanopiwa ma 350 350 isu tinongori muno tiri kungorarama iwe uri kuchevura pemiti nhasi pemiti ine pei here nhasi pane zvinhu zvokuti unogona kungotemwa nemusoro uchitemera chinhu chisina pei pane pei yaunowana here nekuda kwepemiti yes i know pane vamwe vane maadvantage nemapermit like vanhu vanobva kumusha kuzimbabwe south africa vanobva kuzimbabwe kana tanzania kana kupi kupi vaapply mabasa uh, online kana kuapply ikoko through mapermit mavisa chichichi zvisi yes its fine nokuti mune advantage yezvozvo then you have to, to be stressed but makambokumbira here kuti mupiwe mapermit vakanga vati tiitire mapemiti ndiani havasiro vakangozvironga kana vasingatoiti mapemiti vari kutowedzera vanhu maforeigners ari kutongoba asingabatwi because haamo mudatabase resouth africa hmm. nhasi ka ndikanoba ndikatiza chero ndikagara pano kana vasina kundiona nyange wakauya akatora havana wei yekutora mafingerprints andi nyange waisa mumuchina handiwanikwe saka vari kungoto kutongokiriyeta kuti maforeigners aende kumberi nekuba Mm. Maforeigners anongoramba achingoba muno muSouth Africa because haatori arimo andori neaccess yekuba muno muSouth Africa maforeigners. Saka zvekuti mapemiti izvo izvo chemai zvenyu asi chemai muchiziva kuti hazvisi izvo zvakakubvisai kumusha makavinga basa mushanda munhu takanga tisina ndikaudza kuti tipinda muno isaitodyirwa mari navadhara izvi uchiti kana wakutambira mwedzi wapera panoda ne 500 inoenda every month asi kwakazongouya mukuru imwe nzira yekungoti tikwanise kurarama iko nomwe nomwe ave neakaundi kana usina mukuru zvinoti hauna passport hauna passport ndiwo uri border jumper iwe but mari dzokutoita mapassport yozi takatodziwana muno takatoa jumper rwizi tikadzokera tikanoenda mapassport tikadzoka nawo mapasipoti tatanga muno muno musouth africa kuti uye muno musouth africa kuti uye muno musouth africa unouya nepasipoti muno hmm. unofanira kuuya nepasipoti pamutemo unofanira kuuya nepasipoti asi inini ndakauya ndisina pasipoti ndikatsvaga mari yekunoita pasipoti ndikadzokera ndikazouya ndikaita pasipoti saka saka zvamunotaura zvoo Siyana navo. Vaudze kuti get away ndakure. Totora maofisi izvo ndakatozembera kudai. Hmm. Zvese zvese mtiyo iri apo. Manje mafaili evari vari kuse zvese zvangozara ndiri muofisi ndisina pemiti futi. Ya, siyana nazvo. Mwari vanotoziva Mwari havamboiti zvimwe havambosiyi munhu tichawana tinogara tiri muno hatina kwatinoenda iye anotisunga ndiani anotisunga ndiani andiudze anotisunga iye ane simba rokuti nawo ndoda kukusunga bhekicele wanga achisunga kudhara akanga achisunga vanhu kuma 2020 2000 ani kumashure kuzasi akadzoka ikono tikafunga tichasungwa takambosungwa zuma akauya akatonga pa ndikati mazulu aya achatidzinga yoyoyo mazulu aya tinongorimo takasunungurwa natata mandela iso tata mandela ndo vakatisunungura muno musouth africa muno hondo yedu takasunungurwa natata mandela vamandela hapana munhu akatisunungura izvo tata mandela chete tata mandela mm. ndo vakasungwa kuti isu tisunungurwe vachibuda mujere tichisunungurwa nana tata mandela kuti hatina kurwira na muno mutata uyu hatina kurwira nambuya nehanda aa muno kuti tisununguke muno musouth africa isu maforena acho tisina mapemiti tiri maborder jam takasunungurwa natata mandela tata mandela ndo baba vedu dedi vakatisunungura isu pano vatinangurwa namumbuya nehanda zvambuya nehanda nezvambuya nehanda mine zvokuseri kwemba paisakarwa natata mandela ndosaka ndinoa ndiri pano nditata tata wetu ah, alright, alright, alright. Ah, pakaipa. Iwe ungoona kuti uita sei? Mezi dzako chete. Hmm. Anosina passport. Shanda muno mu South Africa uinde unoita passport. Unoiwanepi mari ku Zimbabwe? Wakaoma kudaro. hmm? muone zvakaoma izvi special kwatava kutoenda munoona kuti hapatona kana zimbabwe imomo muno musouth africa vanotodawo mapemiti kuti vanoshanda kune dzimwe nyika saka zvekutatemwa nemusoro chiti isu tichaita mapemiti ivo vanotodawo mapemiti pane vari kutoaplya mabasa kunze kwenyika vanotofanira kupiwa mapemiti kana ivo vachinyima vanhu mapemiti which means naivo havapiwiwo mapemiti okuinda kunze kwenyika hazvakana basa izvo hapana asingati pemiti hapana nyika isingadi pemit chero kupi iye ari kuti handidi nepemit anofanira kuti awane pemit kana akuda kuenda kunotsvaga chimwe chinhu kunze mabhizinesi kana chii ifeki gara pasi kuti zii shandira mhuri iwe